Әни, Әйе, әле курайда уйнаганнармы? уйнаганнар, Ә токмач кискәннәрме? токмач та кискәннәр. Кызык, ә тагын нәрсә эшләгәннәр? Тагынмы, кызым? Күп булган инде безнең шөгыльләребез, эшләребез. Үзләре май ачлап ашаган безнең әби-бабайлар, беләйләр, башмаклар бәйләп кигәннәр, хәтта итекне үзләре басканнар. Кызык, ләкин безнең бер эшне дә күргән юк. Соң ярар алайса, әйдәгез, барып күреп кайтыйк. Кая барырга? Авылга? Әбиләргә? Әбиләргә әйдәгез җыйнагыз! Ура! Без бүген кунакта Балык бистәсе Олы Елга алында яшәүче Дания апа Хөснетдинова янында. Ул авылның атаклы Кул остасы. Бәйли, чигә, тегә, бисердан төрле картиналар ясый һәм әле тагын йон да эрләү белән дан казанган. Дания апа, сез бу шөгыльне әле дә дәвам итәсез икән, әйме? Әйе, кая барасың, дәвам итәргә кирәк, балалар үсә, балаларга ясарга, носкилар бәйләргә кирәк. Оныклар җиде штук, бөтенесенә кирәк бәйләргә. Дания апа, без бүген менә ике кыз алып килдек сезгә, әйме? Алар безнең ярдәмчеләребез, Рәзилә белән Ризәлә. Алар сезгә әби, әби дип әйтсәләр ярыймы? Чөнки безнең татар халкында шушындый матур сүз бар бит инде, әбекәй дигән сүз. Әйтсеннәр, мин бит аларга бик шат, әби дип әйткәннәренә. Мин балаларны бик жаратам, минем алар җиде, җиде кисәк. Субханалла. Яхшы, рәхмәт. Дания апа, инде эш барышы белән әйдәгез әзрәк танышып үтик. Димәк, башта йынны нәрсә Башта иң алдан йынны язабыз, кулга алабыз да, әйдәгез, язабыз. Э, башта безгә бит инде эрләү, бәйләү өчен бар тик язгы йын гына ярый, э, әйме? Э, әйе, язгы йын гына кирәк. Көзге йын итек басыр өчен генә ул бармый. Язгы йын белән носки бәйләргә бик яхшы. Дания апа, сезнең сарыкларыгыз да бар икән. Бар, бар, Аллага шөкер. Сарыкларым да бар, тавыкларым да бар. Бу дөнья булгачтан кирәк бит бөтенесе асрыйсы. Әбекәй, ә син кайчан җен өрләргә өйрәндең? Б- Бала вакыттан ук инде, кызым, бала вакыттан ук. Нишләтәсең? Тормыш безне шулай өйрәтте инде. Без ү- үскән вакытта бик ни заманалар. Ул вакытта бер нәрсә юк вакыты, Бик авыр чорларга туры килдек. Сугыштан соңгы чор булмаса да, без үскәндә бер нәрсә дә юк иде. Үзебез эрләп, үзебез бәйләп, әниләргә булышып, шулай итеп үстек без, кызым. Ә бекәй, бу чүпләрне аласымы? Аласы, кызым, аласы, ал әйдә, ал. Минем сарыклар чистада гына торалар, Аллага шөкер. Абзарлары чиста, балалар чистарта.

Әбекәй, ә бу кабаны кем кем сезгә ясап бирде? Бу кабанның тарихы бик озын кызым. Мин бала нидә кияүгә чыктым Яңа Чишмә районы Зирекле дигән авылга. Анда 10 ел тордым. Күрше бабаем ясап бирде миңа бу кабаны. Бу кабаның тарихы шулай иттереп башланды. Анда да эрләдем, менә монда кайткач та эрләдем. Аның башына инәләр белән куеп, күрше монда кайткачтын, Олы юлга авылына кайткачтын, күршем ясап бирде. Сахыбтдин абый инәләр куеп, башына менә хәзер шуны эләктереп, шуның белән эрлим инде. Менә шуларның тарихы кызым. Менә хәзер мин сезгә эрләргә өйрәтәм. Менә шушылай иттереп алабыз да. Менә

Нечкә кирәк булса, нечкәрәк эрлисең, калынрак кирәк булса, калынрак эрлисең, нинди җон кирәк үзеңә. Менә. Әйдә менә хәзер мин сиңа җоңадан алып бирәм. Җәле, тотып кара әле. Әйдә, әйдә, курыкма, курыкма. Тарт, тарт.

Менә бөтен эшләр шушылай торып бара. Әбекәй, син бит кулга чынмыйсың. Нигә аякка чынау дип әйтәсең? Элек шулай дип атаганнар инде. Элек аякка чырнаннар. Хәзер җиңеләйттек, менә кулга белән чырныйбыз. Кул белән тизрәк эшләнә. Элек әбиләр аякка чырнаганнар. Утырганнар да тез башына элеп шулай итеп чырнаганнар. Менә без болай иттереп җиңелрәк эшлибез инде. Менә хәзер моны чорнап бетердек. Хәзер моны җуарга кирәк. Мин моны җуам фири белән. Ул чистара. Чистаргач та менә мин алдан эшләп куйдым инде. Менә шундый хәлгә килә. Чиста. Хәзер моны тагын да җомгакка чорнарга кирәк бәйләгәнче. Бәйләргә җомгакка чорнап Яхшы итеп бәйлибез аннары. Менә кызым, хәзер мин җомгакны башладым. Менә син хәзер дәвам ит. Җомгакка чорныйбыз. Ярар. Менә син тот монысын. Менә икегез дә хезмәт итегез әле. Менә тот, ике куллап тот. Курыкма. Әбекәй, ә әлег бит ферилар булмаган, нәрсә белән юганнарсың? Без үскән вакытта сабыны, сабын белән юалар иде. Ә безнең әниләре көл суы белән, көл беге белән юганнар көлне. Агач көлен салганнар суга да. Менә шуның беге белән юганнар, селтәсе белән, селтә суы дип аталган ул. Кызык. Менә шулай заманалар шулай иттереп үзгәреп бара. Хәзер химия заманы. Җыемгак әзер. Хәзер носки бәйләргә буламы инде, әбикәй? Була хәзер, кызым. Менә өйрәтәм мин сезгә. Менә шулай итеп җепне алабыз да, ике инә алабыз. Менә ул ике инәгә менә шулай иттереп җепне кидереп барабыз. Ничә күз кирәк, шуның хәтле җыябыз носкига. Менә ничә күз кирәк безгә. Менә шулай иттереп күзне җыеп барабыз. Кызык. Менә мин сезгә шулай иттереп җиңелчә генә өйрәтәм. Носкыйны менә хәзер җепне алабыз да, менә мин сезгә чалырга өйрәтәм. Менә шушылай иттереп чаласың җепне. Менә. Менә шушылай иттереп җыеп барасың. Күзне инәгә җыясың да, менә Шулай иттереп, носки бәйләргә өйрәнү була инде бу. Менә шулай иттереп бәйлисең. Әйләндереп-әйләндереп, шулай иттереп бәйләп барасың. Менә шулай иттереп җәле. Тот, менә шулай. Чыгарансың. Менә монсына кертәбез. Шулай иттереп, аларга өйрәнәсең инде, кызым. Дания апа, субханалла, шул хәтле кул эшләрегез күп икән. Менә бу башмакны бәйләү өчен күпме вакыт кирәк сезгә? Күпме вакыт эшли аласың инде, вакыт нидә тыштагы эшләргә карый. Әгәр дә кин моның өстендә генә утырсаң, тиз бәйләргә була, моның өстендә генә утырмасаң, Мин озакка китә инде. Сез моны оныкларга дип бәйләдегез инде. Әйе, оныкларга барган җиргә күчтәнәч итеп тотып барам, бөтен җиргә дә менә шулай иттереп бара инде. Менә шулай иттереп бәйлисең инде. Дания апа, аннары соң менә ишеткәнем бар, әйме, э, берәр авырткан җиргә сарык йонын бәйләгәннәр элек. Билләргә, аяк башларына. Ул чынлап та ярдәм итәме? Кара сарык җоны бөтен нәрсәгә файдалы. Кара сарык җоны белән Тез башларына да, аякларга да, бөтен җиргә, аякка кара сарык җыныннан носки бәйләп кисәң, бик файдалы. Безне караучы тамашачыларга нинди теләкләрегез бар? Менә сезнең кебек булу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Шушындый уңган да, тырыш та, сабыр да, сөйкемле дә булып калу өчен нәрсәләр эшләргә кирәк? Иң беренче бер нәрсәдән дә куркырга кирәк түгел, Аллаһ Тәгаләгә таянырга кирәк. Алланың рәхмәте бөтенесен бирә. Көн туа, көн тугачтан Аллаһ Тәгалә үзенә тиешлесен бирә, ризыгын да бирә, исәнлеген дә бирә. Шөкрана гына кылырга кирәк. Я Рабби, газиз бер Ходаем, менә шул

Каба, йомгак, орчык.